Croeso nôl i gwasanaeth Clwb Saith Dim Saith arall. Nawr te, gwasanaeth tri yw hon, a'n ein cyfres mae Iesu yn fyw. Nawr heddi, mae gen i ffrindiau sy'n mynd i helpu fi dweud y stori i chi. A dyma'r stori. Barod? Drychwch.
Ychydig o wythnosau ar ôl i Iesu farw a dod nôl i fyw, roedd ei ffrindiau'n allan yn pysgota. Fedrwn nhw ddim dal unrhyw beth. Yn ansydyn, dyma nhw'n clywed llais o'r lan yn galw, Taflwch eich rhwydi ar ochr arall y cwch! A phan wnaethon nhw hynny, fe ddalion nhw fwy o bysgod na fedrai y cychod ei dal. Arhoswch funed, meddai Pedr. Dyma'r un peth a ddigwyddodd ychydig o flynyddoedd yn ôl, pan ofynnodd Iesu i ni ei ddilyn. Mae rhaid mai Iesu sydd ar y traeth. Ac yn sydyn, neidiodd Pedr i'r môr yn ei dillad a nofio yn ôl i'r lan. Dilynodd y ffrindiau eraill mor gyflym a fedryn nhw, a phan gyrhaeddon nhw, fe wnaethon nhw darganfod bod Iesu wedi bod yn gwneud tipyn bach o bysgota ei hun. Roedd hi'n coginio pysgod dros tân poeth. Roedd arogl hyfryd arnyn nhw. Sychwch eich hunain ac eisteddwch wrth y tân, meddai Iesu. Gadewch i ni gael picnic fan hyn ar y traeth.
Wel, am stori. Joiwch chi'r stori na? Nawr, falle bod chi'n cofio bod ni wedi gwneud gwasanaeth fel hyn am barod nôl a chydig misoedd yn ôl. Achos mae'r stori yma wedi digwydd o'r blaen. Oedd Iesu wedi defnyddio'r un ffordd um, i galw'r um, disgyblion right ar dechrau ei swydd o mynd o gwmpas ac yn dysgu pobl. Ac mae'n defnyddio'r un peth nawr i dangos i'r disgyblion fod Iesu yw e. A mae dal eisiau i'r disgyblion, a ni hefyd, i mynd allan a wneud ei waith e. A welwch chi hefyd, oedd wedi dweud wrth Pedr i taflu rhwydd yr ochr arall i dal pysgod, ac oedd nhw wedi dal llwyth fawr o pysgod. Ond wrth i nhw cyrraedd y traeth, oedd Iesu wedi bod yn pysgota'n barod. Oedd pysgod ar y tân cyn i'r disgyblion cyrraedd y traeth. Oedd Iesu ddim angen iddyn nhw dal pysgod, ond oedd e dal eisiau nhw i fod yn rhan o'r stori. A mae'r un peth heddi. Mae Iesu yn gallu gwneud lot fawr o bethau, ond mae dal eisiau ni i fod yn rhan o'r stori. Mae eisiau ni helpu, helpu fe. A sut ydyn ni gallu gwneud hynna? Wel, ni gallu cario ymlaen gyda'r pethau oedd Iesu wedi dysgu. Ni gallu dweud wrth pobl am y straeon oedd pethau oedd Iesu wedi wneud ac am Dyw. Meddyliwch amdano fe. Nawr, dwi'n mynd i gweddio, a wedyn dwi'n mynd i cael can, a wedyn fe wna fi gweld chi wythnos nesaf. Gweddiwn. Arglwydd Dyw, diolch am y stori am y pysgod. Helpa ni cofio bod Iesu yn gallu gwneud popeth ei hun, ond mae eisiau ni gweithio gyda fe i cyd-weithio. A diolch bod Iesu eisiau ni fod yn rhan o'r pethau mawr mae'n gwneud. Yn denu di. Amen. Nawr, dyma'r can, a fe welech chi wythnos nesaf. Hwyl!